Ok, croeso nôl. Da ni wedi gwneud sesiwn dau a'r trydydd beth ni'n mynd i wneud ydy dechrau ymarfer Keep Your Uppies. A mae hwn yn sgil eitha anodd. Felly, da ni'n mynd i dechrau reit o'r dechrau gyda hyder yn cadw'r bêl i fyny. A ni'n mynd dechrau gyda'n pengliniau ni i gadw'r bêl i fyny, achos mae yna llawer yn haws i ddechrau ymarfer keepy uppies, ok? Felly, na i dangos yn gyntaf, a mi bydd Gwyn a Angharad yn trio wneud e hefyd. Felly, be dwi'n ei fan hyn, ydy, gael y pêl, fyna, fyna. Fyna, fyna, bob yn ail, dim eto yn arall, dim eto. A wedyn be chi, ych chi dechrau cyflymu wedyn. Os da chi'n hyderus nid hwnna, fel hyn, fel hyn, dechrau cyflymu wedyn. Oce, okay, triwch chi hwnna nawr, gyda'ch pengliniau chi, iawn? O, da iawn. Un penglin i ddechrau. Dal i fynd. O, Gwyn, tyd nôl dim fach. Mae'n anodd, mae'n anoddach na beth i'n meddwl. O, da i fynd. So triwch dal y bel. tyd nôl yng ngharad. Mae'n anoddach, ond cofiwch dim ond dechrau ni'n neud ar hyn o bryd. Felly mae'n bwysig bod chi'n gael y hyder a trio. Pidwch y poeni am cangyfeiadau, dio ddim yn bwysig. Oce, okay, dewch nôl. Iawn. Chi eto? Fe dan, so e'n nghanol symud nôl, so jyst i ddangos unwaith eto, fel hyn. So pen glin, pen glin. So canol y pen glin, dim blaen y pen glin, canol y pen glin fel hyn. So triwch eto, canol y pen glin, iawn? Well, da iawn. Gwych. Oce, okay, dewch yn ôl dim bach, da ni'n mynd i trio rhywbeth gwahanol nawr, a eto, mae hwn yn ymarfer keep burpees, Ond da ni'n trio mewn ffordd sylfaenol jyst datblygu'r sgil. Felly be ni'n mynd i wneud nawr ydy bownsio'r pêl, aroswch chi fan gyda, oce? Bydda i'n bownsio'r pêl a trio wneud rhywbeth, ond gyda fy nhroed i tro hyn, iawn? Gyda fy nhroed. Felly dwi'n mynd i ddweud y troed cryf, troed dde ydi troed cryf fi. Felly bydda i'n mynd fel hyn, bownsio, whoop, a fyny. Trio eto, bownsio, fyny. Sut mae chi taro'r bêl yn galed o gwbl. So trio hwnna. Fyna. Eto, bownsio. Fyna. Unwaith eto. Fyna. Unwaith eto. Iawn. Uh, Gwen a'n cael y tri o hwnna, iawn? Un bowns. Troed, na ni. Da iawn. Un troed. O, agharad, sydd nôl, mae'n iawn. Mae'n bwysig trio. Sydd nôl bach yn arall. Ac mae'n sgil eitha anodd, ond mae'n sgil bwysig iawn helpu'n y keepy uppies i gael hyder pan mae'r bel yn yr awyr. Yng Nghael ti'n nôl ddim bach. Da iawn, o, am y ces, da iawn. O, dros y bendi fyna, Aled. Waw, gwych. Oce, okay, aroswch yna, Aled. Na i dangos chi unwaith eto, oce? Okay? Symud nôl. Symud unwaith eto. Cofiwch, ydych chi'n eisiau gael o reit ar pen y troed ac yn peil ymlaen. Triwch gael jyst tu fewn y troed fyna, er mwyn gael o nôl fyna. Nôl, ok? Chi angen trio tynnu fo nôl i chi nawr, ok? Trio tynnu o nôl. Unwaith eto. Ok, trio fe unwaith eto, ok? Trio tynnu o nôl i chi nawr. Gwych, da iawn. Da iawn yng Ngharad. Da iawn Gwen a ni. Lot yn well. O, o, o, oes o'r camera Garad. Dal i fynd. Gwych, da iawn. Iawn. A just fel yn ymarfer ola, o keep it up, be dwi eisiau gwneud, dwi eisiau chi trio symud y ffordd yn eiliad, symud i'r ochr, yw just trio taro fo heb iddo fo bownsio nawr, ond heb iddo fo bownsio, iawn? So da chi'n trio pen glin, da chi'n trio bounce, o, nawr, trio fo heb Bowns, fel hyn. Paid siarad, dangos eto. So, yr un peth eto, yr un egwyddor, bod chi jyst eisiau tynnu o'n nôl i'ch hunain. Fel yna. So, triwch tynnu o'n nôl i'ch hunain. Dim cicio fo mlaen, triwch tynnu o'n nôl. A sdim mae taro fo'n galed chwaith. Dim mae taro fo'n galed, oce? Okay? Triwch hwnna nawr, iawn? Da iawn! Gwych. O! Da iawn Tynwl y Marchnad. Mae'n iawn, triwch eto. Da iawn Gwyn. Os mae'n bownsio wedyn, da iawn Angharad. Lot yn well, da iawn. O! Da iawn, dal i fynd. O! Mae chi bod yn ofalus, Gwyn, tyma. Tynwl o draws. Geitio eto Angharad. Da iawn. Fe dal y pêl meilad, yng nghanol pedwar pêl. Sy'n dod i fewn yng nghanol, naill stangs i chi unwaith eto, enjoy unwaith eto, a wedyn gael uh, egwyl bach gael dŵr eto, iawn? So dal y bel fel hyn. Nôl. Nôl i chi hynny, oce? Okay? Nôl i chi hynny. A cofiwch, dim yn galed. Nôl i chi hynny.